Maitei, mba'éichapa? Che ha'e mbo'ehara'ã Freddy Ramón Morel Areco, mbo'esyry mbohapyhápegua áñova omba'apyhýva Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraníme, Regional San Pedro de Vikuã mandi'u. Che sapyhára ha'e Magister Carmen Daniveldo,

Ka'mi ha ñakando ha he'i chupe ñakame, Kalo, ndépa reñorãirõ mese rehe jaguareténdi? he'i chupe ñakame. No, he'i oĩ chupe Kalo, che jukáta kove, he'i chupe. Oĩ porã, he'i chupe. Ha jahechamína upéicha ndehegui nde selular, he'i chupe ñakame.

Ñamañápa ko tangare che irũnguéra mba'épa ñahechañi hese ñañepyrũvo ñande rembiapo. Mba'épa jahechañi ko tangare, ha'épa mba'e hína. Mba'épa che irũnguéra ha'e. Upeichaite pan andíveva. Mba'épa ha'e, mba'épa jahechave hese, mba'épa oreko ijehe, mba'e sa'ývema oñepinta. Oreko peteĩ goty'i, oreko iñakãregua.

ha amohe'ẽva che amboy'úvo che resay kuñataindy rupi ñu ka'aguýre ne moñahápe iku'ipáva che ánga che pópe huguy syry. Jahávo che rótrope he'i péicha, Reguejy hag̃ua che pópe. oikóvanga romuña ha torýpe torypápe che áripe rehasa. Panambi ndaichagua Tupã rymba puku oime iporãva, resẽ yvytu ndive che yvotytýre nde resaraki.

he'i Parangi, Tape, rape ha pe, pépa oparahy'ã che resay ñoatĩndy umbysyry he'irasaite. Ñamesakã hag̃ua ñe'ẽ nahesakãi oĩve hembiguakuéra. Jarekóva pe ta'ãngakuéra. Ha ñamohendáta iko'ãta'angaguýpe máva pepa hína he'ise hína panandi, máva ha'e tape, máva ha'e pepo, máva ha'e jeresay, may'indy ko yvy syry, térã mba'aire aseite. Ko peteĩmante oĩva mba'e hína che irũnguéra.

Jaha oikotevẽ he'ívo péicha amohe'ẽva omo'ẽva chéve, amboy'úvo che resay he'i. Amohe'ẽva omohe'ẽva chéve amboy'úvo che resay. Mba'éichapa pe ajapilla pe omohe'ẽva chéve? Japillápa pe añande pire rupi, ñanetĩ rupi, ñanepysã rupi, ñanderecha rupi o ñane kũ rupi.

Ñañandu Paran'ípe iñemboty. Ko'ã ñakorretáta jajapótahína ko'ã pa'ũme, ñahasa upéicha ñane músika ñandepurahéi, he'i upéicha haihára oikuaauka ñemboty rupive. Mba'épa mbo'e haihára oikuaaukaséi ñandéve iñemboty rupive? Mba'épa che irũnguéra?

Manahẽvépa mba'éicha oñemomorãre. Porã, oñemomorã porã ñaikotevẽ. Upeichaite Señor. Jahágui moõtove jareko péicha he'i jaipuru jaikuaauka hag̃ua moñe'ẽ reñimo'ã. Mba'épa pehaicha?

Ha'e niko ha'e ñe'ẽpaparã tuichaitereihasáva ha ohai heta ñepotĩcha. Villarrica-pe oĩ mandu'arã Manuel Ortiz Guerrero reheguáva. Avei Paraguaýpe oĩ tape ha plaza oraháva héra. Péicha ñane retã omomorã ko karai guasuetére. Péva ha'e peteĩ simiente Manuel Ortiz Guerrero rembiasakue ha iporã reikuaa avei ñane haihára rekove. Ko'ág̃a jahasáta ótro tembiaporãme, he'íva péicha, ha heta marandu. pypukuve ñanduti roguépe, che rogaygua ndive ko karai rehegua, ambosýi ñaipotýi ha purahéi ñañepogue. Jaháta jaraha ko ñane rembiapo ñande rogaygua ndive jajapo hag̃ua jajeporeka hese Internet-pe. Térãpa libros-kuérape jajeporekáta la